Letšatši ke di 25 tša kgwedi ya Disembere ngwaga wona ke ngwaga wa 2022. Letšatši lona e le letšatši la matswalo a Morena le Mophološi wa rena Jesu Kriste. A re rapele. Mo leineng la Ntate, mo leineng la Morwa, mo leineng la Moya o halalelang. Morena le Modimo wa rena, we thank you for this beautiful, wonderful, glorious day, letšatši le o kilego wa re bolokela lona, Morena le Modimo wa rena, letšatši la matswalo a Morwa wa gago, motswala a nnoši, Morena le Mophološi wa rena, Jesu Kriste. Papa, re sa ya palong ya lentšu la gago, Morena le Modimo wa rena, a nkebe wena o tlogo re hlohonolofaletša lona lentšu le. Morena le Modimo wa rena, ke rapelela baamogedi ba lona lentšu le, Morena le Modimo wa ka, le nna ke ipatametša mo go wena morena le modimo moabi wa lona lentšu le a molodi moya mokgethwa wa gago o tle o theogele mo go rena morena le modimo wa rena lentšu la gago ga le tšwile morena le modimo wa rena le boe morena le modimo wa rena le phethile morero wa lona re kgopela tšohle tše mo maineng a mararo e le go la ntate le la morwa le la moya o mokgethwa Amen. Kweng seema sa letšatši le la matswalo a Morena, sona re se bona pukung ya Johane, kgaolo ke ya pele, temana ke ya lesome le metšo e mene. Seema sa matswalo a Morena sona se balega ka tsela ye, Mme yena Lentšu a ba nama, a tla a aga le rena, ra bogela letago la gagwe, letago la motswala eši wa tatagwe, motlalakgaugelo le therešo. Amen. Palo ya lentšu le la Morena wa rena Jesu Kriste letšatši la lehono. Re le hwetša mo go Ebangedi ya Luka kgaolo ke ya pele, ditemana tšona ke ya mathomo go ya go ya masome a mabedi. Christmas message, we will read from the book of Luke chapter 2 verses 1 to 20. Re balega ka tsela ye sehlogo sa ditaba se re Matswalo a Jesu. Mehleng yeo gwa na gwa tšwa molao go Kesara Augustus wa gore dilete ka moka di ngwalwe. Lengwalo leo la dirwa e le la pele la ge Kirenio a buša Siria. Batho ka moka ba ya ba ngwalwa o mongwe le o mongwe a ya motseng wa gabo. Josefa le yena a tloga Galeleya motseng wa Nasareta a ya nageng ya Juda motseng wa Dafita o bitšwago Betlehema gobane e be e le motho wa moloko wa Dafita le lešika leo, a ya go ngwalwa le Mareya mosadi e a beleditšwego ke yena, yo e bego e le moima. Ya re ge ba le moo gwa fihla lebaka la gagwe la, la, le go belegwa. A belega morwa wa gagwe e a itsibotšego ka yena, a mo phuthela ka mašela, a mo latša legopong, ka gobane ba sa ka ba hwetša sebaka ngwakong wa baeti. Gomme go be go na le badiši nageng yeo, merakeng, ba letše ba letile mehlape ya bona. Ba bona morongwa wa morena a tlile go bona a ema, gomme letago la morena la ba phadimela, Ka mešego fela, bona ba boifa poifo e kgolo, poifo ya ba e kgolo. Morongwa wa Morena a bolela le bona a re, Se boifeng. Bonang, ke le botša taba e botse ya thabo ye kgolo e tlogo ba ya setšhaba ka moka, gobane lehono le tswaletše Mophološi e lego Kriste Morena, mo motseng wa Dafida. Taetšo ya go le iša gona ši, Le tlo hwetša lesela le le phuthetšwego ka masela le letše legopong. A sa rialo ke ge lešaba la dira tša legodimo le eme le yena morongwa, le reta Modimo le re, Tumišo a ye go Modimo magodimodimong, lefaseng go be le khutšo kgahlišo bathong. Ya re ge barongwa ba tlogile ba boetše Legodimong, badiši ba šala ba botšana ba re, A re yeng kua Betlehem re yo bona taba ye e diregilego, ye Morena a re tsebišitšego yona. Ba hlaganela ba ya ba hwetša Maria le Josefa le lona lesea le letše legopong. Ya re ge ba bone ba bolela tše bona ba di boditšwego di yela yena ngwana e. Ka moka ba ba di kwago ba tlabega ka tše badiši ba ba botšago tšona. Maria yena a boloka ditaba tše ka moka, a di akanya pelong ya gagwe. Badiša ba Roma ba reta Modimo, ba mo tumiša ka tšohle tše ba di kwelego le tše ba di bonego, e le tšona tše ba di boditšwego. Amen. Kgaogelo ya Morena wa rena Jesu Kriste, lerato la Modimo, kopano le matshediso a Moya o Mokgethwa a dibeng le rena ka moka. Ba rategi Moreneng, lengwalo ke leo la matswalo a Morena wa rena Jesu Kriste. Mo go lona ke rata go tsopola ditemana di sekae barategi Moreneng. Re kwa gore mehleng yeo gona gwa tšwa molao go Kesara Agostos wa gore dilete ka moka di ngwalwe. Le a lemoga, barategi Moreneng, gore tšohle Morena le Modimo wa rena o be a setše a di rulagantše. Letšatši le mo go nna le wena le swanetše gore le signifye, le gopotše nna le wena gore wena o mang, wena o tšwa kae. Molaoku woo woo Morena le Modimo a go beilego pelong ya Mohlanka Kesara Agostose wo o gopotšang motho yo mongwe le yo mongwe ya gore you have an identity. Nna le lena re swanetše ka mehla le ka matšatši go gopola mo re tšwang gona. Barategi Moreneng, it doesn't matter the differences that we have within our families. It doesn't matter gore the status sa bophelo ba gago a se a go dumelela go ya fasefase lelapeng leno leo le sa hlomphegego. It doesn't matter ngwana wešo Moreneng gore how did you perform this year, O na le eng se o ka se šupago wa re nna ke na le sa gore le sa gore? Molao wa Kesara o re, Yo mongwe le yo mongwe o swanetše gore a sepele a boele ga gabo mo a yang go ingwadišwa gona. Barategi Moreneng, this is family time. Ke nako yeo e kgahlago Morena le Modimo ge bana ba motho, yo, motho yo mongwe le yo mongwe A ikgopola gore yena ke mang. Gopolang le, e, e, lesogana la go, la go lahlega, yo a kilego a tšea dithoto tša gagwe, mara he also came to his senses, to remember gore le nna ke na le Tate yo a nthatang. Banabešo Moreneng, let us make use of this opportunity this time ya matswalo a Morena le Mophološi wa rena Jesu Kriste, to go back to the families, to try and mend all the problems and difficulties that we encounter. Most importantly, bana besho moreneng, we need to humble ourselves all the time. O sa kgathaletše gore batswadi ba gagwe ba gago ba nyatšega go kana kang, ga geno ke ga geno, o swanetše go tsho gopola ka mehla le ka matšatši gore wena o mang, wena o tšwa kae. Re se ke ra itebala ka lengwalo le, Barategi Moreneng, Morena le Modimo wa rena, He's aligning Morena, matswalo a Morena le Mophološi wa rena Jesu Kriste, He's aligning him to the lineage ya Dafida. Re kwa gore Josefa o tšea molekane wa gagwe, le yena ngwana a sa belegwe, gore go tle go phethagale, Barategi Moreneng, seo se kilego sa porofetiwa, gore, Ee, ngwana o tla tswalela motseng wa Betlehema. Go diragala jwalo, bana bešo Moreneng, o a tloa Galelea, Josefa o tšea mosadi wa gagwe, o leba gae mo a tšwang gona, le lešikeng la Dafita, gore le yena a ye a ngwale gona. Amen. Lentšu la Morena le re botša gore go be go na le badiši merakeng ba letše ba letile mehlapi ya bona. Re kwa gore morongwa wa Morena o a iponagatša mo go bona mo letšatšing leo Morena wa rena Jesu Kriste a belegwego ka lona. Re kwa gore morongwa wa Morena ga e tla mo go bona, letago le a ba phadimela, ba tšhoga, ba re poifo yona ya ba e kgolo. Mara ekwang morongwa wa Morena O tla go bona, o bolela le badiši, o bolela le bona a re, Se boifeng. A re go bona a re, Bonang, ke le botša taba ye botse ya thabo ye kgolo e tlogo ba ya setšhaba ka moka, gobane lehono le tswaletšwe Mophološi, e lego Kriste Morena, mo motseng wa Dafida. Taetšo ya go le iša go yona še le tlo hwetša lesea le le phuthetšwego ka mašela le letše legopong. Bana bešo Moreneng, ke tšona ditaba tše dibotse tše di kilego di a porofetiwa, gore o tlo tla, yena yo a tlogo lokolla batho, yena a tlogo tlemolla batho dibing tša bona ka moka, go sa kgathalatšege gore wena dibi tša gago ke tše žwang, go sa kgathalatšege gore bophelong bja gago O kile wa šithela ba bakae ba re mophološi ke yo o a goroga. Se ke se ratang bana bešo Moreneng ge le kwang Mangwalo a bolela ba re ba be ba hlokile le na le tulo mo e leng gore yena Morwa wa Modimo a ka belegela gona. Re kwa gore o belegetše ka ngwakong wa baeti, He comes as a lowly person. Re se ke ra lebala gore yo a belegwago lehono Ke lona Lentšu le le kilego la di hlola dilo ka moka. Ge Modimo a hlola dilo ka moka, O be a le gona. Ba ra e fela ka baka la lerato, lerato leo Modimo a le bontšhago go mo go nna le mo go wena, O romela Morwa wa Gagwe, Yena Motswala a nnoši, gore a tle a re boelantšhe le Yena, re tle re tshwarelwe dibe, re tle re tshwarelwe makgopo. Ga e re le rena, When we unite as families, ga e le rena re kopana, banabešo Moreneng, La tseba ba re lerato le, le pipa dilo ka moka. A re lahleleng tšohle go lona leseanyana, re leboge ditaba tše dibotse tšeo morongwa a re botšang tšona, le taetšo ya gore ngwana ba tlo go mmona kae. Barategi Moreneng, re kwa gore barongwa ba kile ba tšhoga Re kwa gore ge ba sa tlabegile ke dilo tšeo, bana bešo Moreneng, re kwa gore Morongwa wa Morena ge a fetša go bolela le bona, re kwa gore gwa tla barongwa morena le, ba, bana bešo Moreneng. Barongwa ba reta Morena ebile ba mo tumiša ka tšeo di diragalago lehono. Ba re, Tumišo a yego Modimo magodimong, lefaseng go be le khutšo. A khutšo ye bana bešo Moreneng e tsene malapeng a rena, e tsene gohle, Morena le Modimo wa rena a re thuše. Ba re go be le kgahlišo mo bathong. Ditaba tše ke tša batho ka moka. Ditaba tše they are not selected for batho ba ba rileng. Lerato le la Modimo ke lerato leo Modimo a re apešago ka lona ka moka. A re beng le lona lerato le, A e reng ga re keteka mokete wa leseanyana, we know gore mo malapeng a rena ge ngwana a belegwe, we know gore there's an addition to the family. Bana bešo Moreneng, le rena a re amogeleng leseanyana, re le amogeleng malapeng a rena, gore lona leseanyana le e tle e be seetša sa maphelo a rena. E re ge re tsena meketeng, E re ga re, ga, ga re ithabiša, bana bešo Moreneng, re ithabiše, re leboga Modimo Tate, yo a kilego a re bontšha dikgaugelo. Ke bolela ka Yena, Yena Rra Lerato. Ke bolela ka Yena Yoo, ego, e lego, ge re nna le wena re eya mo go Yena, re ipobola dile, dibe le makgopo, bana bešo Moreneng. Ge a gopola lerato la setšo ko go a kile a le dira, ka go romela motswala a nnoši, gore a tle a belegwe na, nameng, gore a tlwele a tle a šwele dibe tša ka le wena, bana bešo Moreneng. A e be lerato leo le re kopantšhago. A re swarelaneng dibe le makgopo, bana bešo Moreneng. A re tsošološeng our families tše e leng gore Satane o a di thuba. He doesn't like good relationship. Ga a rate malapa a kopanego. a rapela a le mmogo diphapang di dula di le gona bana bešo moreneng e fele a re sekeng ra itebala gore rena re bomang a re sekeng ra lebala lerato leo modimo a re ratilego ka lona a re seke ra lebala sona seetša seo morena le modimo wa rena a se tlišago lehono lefaseng go na le polelo ya segerika ye e rego Katalambano, Katalambano e bolela gore darkness cannot comprehend the light. Ka mantšu a mang, bana bešo Moreneng, seetša ga se tsene dipelong tša rena, se tsene malapeng a rena. A gona leswiswi le lekago go tla la bipa seetša. Let us embrace the child who is born. Ditaba tše ke ditaba tše dibotse, ke ditaba tšeo e leng gore di na le hope, bana bešo Moreneng. a re sekeng ra lahla tshepo a re seke ra itebelela a re seke ra ipota a re boteng leseanyana gobane leseanyana ke modimo ka sebele ke modimo morwa ge re fela re rapela re re modimo ntate modimo morwa modimo moya o halalelang at the center ke lona leseanyana le and then wa bolela morena le mophološi wa rena jesu kriste o re a gona yo a tlogo tsena a fihla a ya go Tate, ge e se ka nna. Ke yena tsela, ke yena nnete, ke yena bophelo. Let us rebuild our families, let us be, rebuild our careers mo sona seetša se, bana bešo Moreneng. A re se ke ra dumelela yena mo, molahletši, yena mmegi wa batho, go tla go tsena mo dipelong tša rena, ra mo fa sebaka. A seetša se, se tsena malapeng a rena, se tsena maphelong a rena, Se tle se re phediše, banabešo, Moreneng. O ka re Morena le Mophološi wa rena Jesu Kriste, yena Modimo Ralerato, a ka re gaugera a re lebelela ka leihlo le lemosa, le lemogau, as we celebrate the birth of our Overlord Jesus Christ, a tsene dipelong tša rena, re išwe ke Moya wa Gagwe, re bušwe ke Moya wa Gagwe. A tšeo Morena a re neele tšona, ka Lebitšo le le maatla la Morena le Mophološi wa rena Jesu Kriste. Amen. A re rapele. Modimo Ntate, Modimo Morwa, Modimo Moya o Halelelang, Papa, we thank you for this wonderful word. Lentšu la gago le le tšwilego ka maatla, Morena le Modimo wa rena, nke o thibelelo ditsebe tša rena, Morena le Modimo wa rena, a nke o tšee mantšu a o boletše le go le, le rena ka ona lehono, o a tloke dipelong tša rena, o a tloke matswalong a rena, o a bee dipounameng tša rena, Morena le Modimo, Re lebogela sona seetša seo kilego Morena le Modimo wa re wa se romela lefaseng. Ke bolela ka yena motswala a nnoši. Mmeye dipelong tša rena, Morena le Modimo wa rena, a tle a bonegele tšohle. O re fe mahlo le ditsebe tša semoya, Morena le Modimo wa rena, re dule dinaong tša gago ka mehla le ka matšatši. Maineng a mararo, la Tate, le la Morwa, le la Moya Mokgethwa. Amen. A re amogeleng tšhegofatšo ya Morena ka dipelo tše di dumelago ka moka ga rena. A Morena a re segofatše, a Morena a re boloke. A Morena a re phadimišetše fatlhogo sa gagwe, a Morena a re gaugele. A Morena a re yemišetše fatlhogo sa gagwe, gomme a re fe khutšo e sa felego. Amen.